Әмма яңа гына килеп кушылучыларга тагын бер тапкыр искәртәбез, дуслар, бездә кунакта махсус хәрби операциядән ә менә ялга гына кайткан егетебез, Саба егете Ленор Бектимиров, җырчы егетебез дип тә әйтергә кирәк. Әле без узган сәгатьтә аның башкаруында Бар да кала дигән җырны да тыңладык. Шуңа күрә Ленор Шундый матур җырлыйсың дигән смслар бик күп килә. Әле шулай ук якташлар да сәлам әйтәләр сиңа, кайнар-кайнар сәламнәрен җиткерәләр Саба якларыннан, Тимершык авылыннан язалар безгә. Рәхмәт бик зур.
Элинур, менә ул барыбер дә рухланып, яңадан-яңа җырлар иҗат итәм, ул параллель рәвештә бара, дидең. Тик шулай да менә күңел түрендә йөрткән җырлар бармы әле? Менә моны да җырлыйсым килә дигәнең бармы әле? Бар, әле алынган, э, мин инде шулай ук госпитальдә яткан вакытта бик күп җырлар алдым. Чөнки вакытны нәрсә беләндер үткәрергә кирәк. Хәтта ки инде мин э, бер общий дәфтәр дип әйтәбез Әйе. калдыкта. Әйе, инде. калын дәфтәр.
Күбрәк бит инде 2009 елдан бер мин алып баручы булып чыгып киттем мин. Мгм. Туйлар алып бара башладым. И һәм менә шушы нәрсәне кемдер кабатламас өчен шушы бер дәфтәргә больницада яткан госпитальдә яткан вакытта мин инде үземә информация тупладым. Мгм. Бәлки Мин әйтәм, мин үземне инде гомумән җырчыга санамыйм. Бәлки, минем дә гел тамашачыларым җыелып, концерт куярга туры килер. Миңа да мин инде концертымны үзем алып барырмын, икенче төрлерәк стильдә итебрәк дип инде шундый миңа килгән, охшамаган, әйе, һәрбер белгән инде башыма килгән идеяларны дәфтәргә язып, минем кырыйда ятучылар инде сорый иде, син нәрсә язасың дип. Мин әйтәм, шигырь язам дип әйтәем, аларга бит инде күп әйберне төгәл аңлатып утырып булмый. Алар күбесе инде Мәскәүгә шулай Мәскәүдә ятканда танучылар да, танып алучылар да булды. Әйе, син сөйли башлаганың узган сәгатьтә.
Анда сугыш кырында дагын без инде анда дагын Татарстан итләп таныды, башта танытмадым үземне инде. Һәм менә шул Белградка китәр алдыннан икеш каранганнан соң инде алар мине танып алдылар инде. Чөнки Озакка якланына килгәнем бар иде минем Минзилә Госман группасында эшләдем бит мин. Әйе. Аның белән йөргән күп җирләрдә йөргә туры килде. Һәм Мәскәүгә кайткач инде күп хайран. Ленор Татарстан егетләр танады. Менә син әйтәсең, төрле-төрле идеялар килә шулай. Син тумыштан шулаймы, нәселдә бармы сезнең дә шулай идеялар? Нәселдә идеялар дип, ул инде ничектер менә үзем белән шулай ук булган кызык хәлләрне Әзрәк бит инде, үзрәк мин шулай концертларны сөйләп алып барырга яратам. Әйе. Булган хәл дип әзрәк теге авыл Күзәтүчән. Әйе, су кушып дип әйтәбез инде. Әзрәк арттырып аны кызыкландырып инде шундый монологлар язып менә э, шу- шундыйрак стиль белән минем Мгм. күз алдыма китерәм, үземнең концертта менә шундый хәл булган иде әле дип инде. Чынлап торып, аны инде моннан берничә ел элек э, Данир Сабиров шулай алып барды иде. Мин Әйе. инде аңа ошатмаган, ниндидер театральләштерелгән дип язып, бер үк рәттән җырлар алып, аны тыңлап, аны аранжировщикларга җибәреп, алар белән киңәшләшеп, минем инде менә дүрт ай вакытым, госпитальдә яткан дүрт аем шулай үтте дә китте. Ленор, гадәттә, э, госпитальдә ятканда яисә менә шундый авырлык килгәндә кеше төшенкелеккә бирелә, ә син иҗат иттем дисең. Менә Икесе ничектер туры килмәгән шикелле. Үзеңә көч, яшәр өчен көч, туктап калмаска, алга барырга каян көч аласың син? Миңа күп кеше инде башта бер ай тирәседер телефоннарга җавап бирмәдем бер кешегә дә инде. Аннан соң инде смслар килә башлады, күңелеңне төшермә, төшеккелеккә бирелмә, тегеләй. Мин ничектер ул турыда уйламадым. Минем хәтта ки йөри йөри алмаган вакытта, ятып торган торган вакытта да Күңелем белән мин ничектер алдагы планнар турында уйлый идем. Ничектер. Менә кайткач моны төзим, моны эшлим. Һәм инде ничектер концертлар, чыгулар турында. Хәтта ки мин уже Сабан туй турында уйлый башладым. Сабан туйларда чыгыш ясау турында. Әле мин күз алдына китерә алмыйм үземнең йөри алмаганымны ул вакытта инде. Ләкин мин чынлап та сүземдә тордым. Сабан Үз аягыңда Сабан туйга кайтып, Димәк, Чыгыш өмет, ясадың. максат.
Әйе, э, э, Сабан туйда да чыгыш ясадым. Сигезе көне Кукмара районында, тугызы көне үзебезнең районда. Шулай итеп, аннан соң аксап булса да кеше аңлый, башта инде оялдым, читенсендем, Әйе. халык каршына алай чыгарга. Аннан соң күп дусларым әйтте, син аны оялырга тиеш түгел, э, син аны күрсәтеп йөрергә тиеш дип. Аннан соң әкренге-әкренге чыга башладым. Концертларга, банкетларга йөри башладым. Ленур, бәлки менә бу сорау хәзер авыррак булыр, әймә, тик шулай да. Э, Махсус хәрби операциядә булганда анда егетләр бер-берсенә ярдәм итә дисәләр дә, өйдән килгән ярдәм, ул инде сүз беләнме, ниндидер җылы әйберләр беләнме, әйме, барыбер телефон шалтыратуларымы, ул кешегә бик кирәк. Ир-ат кешегә бигрәк тә, ул ничек кенә көчле булмасын, хатын-кызның җылысын ул тоярга тиеш, әйме, аның янәшәсендә менә шундый көчле хатын-кыз булырга тиеш. Тик менә кайвакыт хатын-кызларга да бик авыр була. Ә менә шушы вакытта ирләре, сөйгән ярлары, уллары махсус хәрби операциядә булган хатын-кызларга, әниләргә нәрсә дип әйтер идең? Менә ирләргә нинди җылы сүз кирәк тә, ул бит бары елыйсың килмәсә дә, елыйсың инде, сагынасың бит инде ул. Менә аларга нәрсә дип әйтер идең? Мин үзем, минем үземнән андый әйбер булмады инде. Мин җиде көнгә бер, ун көнгә болай смс кына яза идем. Мин исән сау, тәртип. Ә инде ничектер анда кемгәдер шалтыратып, түзегез, сабыр булыгыз дип, мин ул яктан ничектер корырак та барыбер, теге андый романтигарак кеше түгел инде мин. Әйе, реалист. Әйе, ничек бар шулай инде. Ә мин һәр вакытта тагын сез теге тыныч җирдә яшисез, исән сау булыгыз, шуны гына. Ә инде үзем турында бар тик шул Ходай Тәгаләдән генә сорау. Ә, өйдәгеләр аңлый идеме соң? Э, ел, елый башласалар, яисә берәр сүз әйтә башласалар, миңа моны әйтмәгез, яисә миңа моны әйтегез дигән әңгәмә буламы ул сездә? Юк, алар мине бары чамалый инде, мин ничектер корырак, кырысрак кеше икәнне, хәтта ки инде мин аларга гел әйтәем, минем каршыда алай елап тормагыз. Хәтта ки менә иртә белән чыгып киткәндә дә килмәгез дидем озатырга бер кешегә дәгем. Чөнки минем минем күрәсем килми сезнең минем җылап озатып калганны дип. Шулай бер дустым мине шулай ук машинасына утыртты лаган, алып чыгып китте. Алар шулай да инде читенсенеп кенә капка төбендә басып калдылар инде. Барыбер дә гаилә әгъзалары, ул бит инде синең хатының, әти-әниең, әйме, алар барыбер борчылып торалар бит инде, әйме? Борчылганнар инде, әйе.
Әйе. Менә алар белән элемтәдә торам дисәң дә, алар барыбер ут йотып торалар, алар сине каршы алалар инде, сөенә, сөенә. Барыбер дә махсус хәрби операциягә инде син теге үз теләгем белән бардым дисең. Тик шулай да, менә кайвакыт шулай күңел төшенкелегенә бирелгән вакытлар буламы? Менә ничек кенә булса да инде синең якыннарың бар, бар да яхшы шикелле сыман күк тоелса да, күңел төшенкелегенә биреләсеңме? Тормыш бит инде ул гел ак полосадан гына булмый ул. Безгә бит инде тормышның атнаның, ягъни мәсәлән, 5 көне ак полоса белән барсак, аның бер-ике көне барыбер әз генә ниндидер авырлыклар чыгып ала. Эш белән дисәң дә, яки кайвакытны кешенең бер ялгыш сүзе дә гел кәефне төшерергә мөмкин. Ә инде шуңа күрә мин үзем игътибар итмәскә тырышам. Только алга, нәрсә генә булса да, шулай ук минем шулай ук үземнең дә авыр вакытларым булды бик. Мин дә сынмадым, сыгылмадым. Э, менә э, мин инде дух ягыннан да ничектер үземне көчле дип саныйм вакыты әйберләргә бу тормышта җыен теге була бит инде килде китте әйберләргә игътибар итмәскә кирәк юк игътибар итмәдем башта инде барыбер сакым ул бит инде кеше әйтәләр бит әле кеше сүзе кеше үтерә дип ул чынлап та шулай ул аны уйлый башласаң Кеше сүзен. Анда бит инде киткән кешеләрне дә менә акча өчен китәләр, тегесе, бусы, Әйе. нинди генә сүзләр ишеттермиләр бит инде. Э, Аларга бит инде андагы хәлне күпме генә сөйләп утырсаң да аңлатып бетереп булмый. Иң мөһиме лучше барып күрергә. Мгм. Менә шулай, шуңа күрә мин бер әйбер сөйләмим дәген, бер кешегә дәген, сөйләргә яратмыйм да. Без ничек кенә сөйләсәк тә аны аңлап бетереп булмый. Шуңа күрә Лучше үзалларына сөйләп йөрсеннәр дим дә шул. Аннары һәрбер кешенең үз тормышы бит инде, үз тормыш юлы, ул үзенчә кабул итә, һәрбер кеше үзенчә. Һәм менә мәсәлән, егетләр безне тыңлыйлардыр инде, алар кайберләре инде сине ишетеп, О, менә ничек икән, акча эшләп була икән, дип тә уйлыйлардыр. Ә бәлки кайберәүләрендә менә чыннан да ватанпәрвәрлек хисе бардыр. Менә син егетләргә нәрсә дип мөрәҗәгать итәр идең? Менә син үзең махсус хәрби операциягә үз теләгең белән барган егет буларак.
Мобилизация башлану ул, минем әйткәсем булды, бердәм булырга кирәк. Әйтәләр бит, ил кай, ил өстенә килгән кайгы, аның ул җырларда да җырлана. Әйе. Менә шул вакытта Аерым кайгы кайгы түгел. Әй, ил өстенә килгән кайгы, менә шундыйрак ничектер Герман Киви җырында бар бу. Мин чын күңелдән әйтәм аны, мине, мин инде аны халыкка инде дәлилләп тормыйм, мин шуның өчен киттем дип, мине якын дусларым белә, нәрсә өчен киткәнне, минем нинди кеше икәнне дә белә. Мин, без бердәм булганда гына бөтен әйбер дә җиңеп була.